Lama kelia suba, semua utai bansa Iban sigi mayuh nyelai. Antu Gerasei nyumbuh iya ke ti tinggi besai. Cherita tu sebenar udah dicherita ke orang tapi dalam cherita betulis baka di tape nyadi aku sigi rindu ati deka nusi tu secara video. Ngambi mayuh agi bala kitai ke. Nembiak raban baru diatu nemu cerita utai ke lama lama suba. Nama utai ke jadi ba menua kitai. Ok kengai muai masa kitai terus ngagai full story Kasen Squad Horror.
Ba taun semilan belas tujuh puluh an, ba menua Belawai, Kapit din. Nyadi lemai bisi ibu inya enggau ibu Bungan. Tu tadi bebai ke umai kin ngagai ulu Semunjan ba Belawai Kapit. Seduai iya bebai ngabas umai maya nya alu ngambi ensabi enggau buih rampu betau mega. Nyau pagi siti seduai iya ke umai meh ngagai umai ibu iya nya tadi. Datai din tadai meda umai nyau senaweh aja laban baka dipangka ribut. Seduai lalu betanya pangan diri, Ameng, nama umai kami duai sandai tu nyau baka kebiau balai, malam tadi nadai ga ribut? Ko ujan nya tadi Bungan. Bungan lalu nyaut, Au, amai ku nuan Ameng. Enda nadai ribut ujan demalam tadi. Kati umai nuan tu baka nya deh? Uji nuan tanya tua nyidik nama utai nyadi. Enti nya jelu negi tua ngasuh sida apai tuai ngasu kitu ga ngichaka bulih jani besai bisi ga kasam kena maya ngetau ila. Inya lalu bejekau, Au Ameng, nuan ngidupka api dulu. Aku katah kin ngagai punyung umai ngabas kin nyidik baka utai nyelai baka tu, ku iya madah ngagai Ungan. Udah nya inya lalu niki ke atas punjung rumah kin. Bisi enda lama udah nya dinga bungan tak nyerauh inya madah kediri mati. Belanda tudah bungan tadi ngemai duko datai din iya meda muka luput udah tuai meda tubuh iya nyau rumpung baka ketup utai besai. Kulit pala inya baka ke dititai. Agi rimpak sepiak. Dia bungan meda kemayang antu tinggi. Antu gerasi nyumbuh. Lari ke babas gin sereta lalu kus tekus laban iya takut meda bulu landak ba sangui bau bungan tadi. Ka iya ngerekam iya leh sebengat dia entu nya merung ke kampung puang. Ibu Bungan temati kutu alu duduk ngumbai ibu inya aja ba dia. Mata iya kusung runding pen kusung tak nadai nemu runding. Pulai cherita ba rumah panjai din tadi. Dia enda nyamai ati tudah mendau laki ibu Bungan sereta irau laban enda datai lemai seduai nya empai datai sereta sehari nya nyelai amai. Uduk ngelama tu, Chapuh gagai tak nekus-nekus tama ke ruai ke tanjau sereta iya meda manuk majak empekak belama. Uduk baka bemunyi meraung. Sehari nya indah. Baka bisi utai dilara. Tudah sandai pen baka nya mega. Nyau enda rantang ati sereta alit ati. Meda uduk nya bisi ngenujuh iku lenyau nukung ngimbai palan pingai pemakai sida empu ba ruai alu. Ikou uduk nya melit baka ke takut amai. Sari-sari sida serumah alit ati mai meda manuk sekayau rumah panjai. Empekak belama, babi meruik baka ke minta makai. Uduk tak galai manah ba ruai nadai depeda sesipak ke ba kanan. Dia menau enggau sandai bebaik ngiga dua iku nya tadi lalu nitih ke umai kin ngemai senapang. Berumban seduai iya bedarat laban nangi ke hari petang negi. Datai ba umai nya dia seduai rerangau ngangau ke nama seduai iya. Lebuh rerangau tadi dia seduai iya meda uyut bungan. ti penuh enggau rampau ba langkau. Dia seduai anak nyamai alu meda umai senandang baka kebiau balai. Dia seduai alu nanjak katah umai, dia meh seduai meda utai nyelai. Dia seduai meda bungan duduk baka orang gila. ngimbai tumbuh inya ti udah nadai. Seduai iya temati kutu meda utai bangat nyelai amai. Jari inya rumpung sereta pala iya baka ke diketup utai besai sereta lengan iya charik diketup utai. Dia lama mendau enggau sandai tu berati utai belah nya ditanya Bungan, Nama utai nyadi tang Bungan enda nyaut? sereta iya mata enda melut merening katas skin. Meda baka nya dia mandau ngasuh sandai bepadahka rumah kin ngica ke bisi orang nulung seduai iya ngurus. Tubuh inya ke udah dibai Petara pulai nya sandai nadai bepikir agi lalu nurun ari punjung umai lalu bepadah meh ke rumah. Nyadi sekumbang mendau ba atas.

Nengki Long sereta Ngasek duduk ningkap ngimbai sida mensia ba ruai tadi. Semalam malam sida meda mata entu gerasi. teliau aja ba rumah panjai sereta jejampat siko orang tuai ngambi engerabun bisa lalu ngasuh genap mensia ngunsut tubuh diri ngena engerabun sereta pengudah nya engerabun ditabur ba ruai ba bilik ba tanjau tang balat agi mayuh semayuh agi mata entu gerasi musin rumah panjai nya tadai. Dia bisi apai tuai siku benama Supeng ti udah tepeda ke antu dia. Iya meda antu Gerasi bisi ngelima iku ngiga jalai ka tama ka ngambi bangkai inya tadi. Udok antu Gerasi nang besai mega. Dia Supeng bisi penemu tang iya enggai mantai diri sereta sida serumah panjai benung takut dia. Supang ada tama ke bilik lalu nunu selukai serta udah nya iya ngadu ke perengka baka piring baka utai bukai lalu udah ambai iya uyut lalu ditepuk iya piring dalam nya. Maya nya nadai siku meda Supang ngadu utai nya ba bilik din. Dia Supang lalu macha sampi serta penemu dia lalu nerebai ke piring ke uyut nya mega. Sereta ke dini hari dia antu gerasai nadai agi musih rumah panjai nya agi. Alu paya pagi nya bangkai inya ditumbak nadai penanggul mega pengudah diadu maning nadai apa nama agi meh utai nyadi. Ok nya meh munyi cerita. Iya tadi, aku minta ampun ka sebutan aku tu bisi enda betul laban utai tu dibacha. Lalu aku meri besai terima kasih ngagai kita ke udah like channel tu, page tu, kita tau masuk ngagai youtube, kita tau subscribe ba channel Kason John. Lalu kita tekan like, udah nya kita nyalaka luching ngambi kita ulih ampit.